Егетләр, без яшь чагында бабайлардан сорый, "Ял бабай, ничек өйләнде? Шуны сөйләп җибәр әле", диде Ракытраник. Менә шулай җыелып утырадыр икта, бабайдан сорыйдыр, "Ничек өйләндең син?" диде. Һәркем өйләнгән, бабайлар бит өйләнгән, тормышны алганнар алар дигәндә. Менә хәзер бабай сөйләп китә инде. Ә, менә шулай шулай өйләндем, шулай кызны таптым. Вот. Инде менә хәзер егетләргә шуны әйтмәк телим мин, беләсеңме, өйләнгән чагында. Вот. Кызларның иң беренче ни э, фотография дип әйтәбез инде, төсен Белергә кирәк. Тесе, ошыйм ул сиңа. Мәхәббәткә маңка мишәйт итми дигәннәр әүвәл бабайлар. Вот. Менә үләнмәгән җегетләргә кызларны күрә икән, кирәкми анда, ул натуральный кыз булырга тиешле, өйләнгәнчә. Ирен буямаган, күзләрен теге битләрен ялтыратмаган, әллә инде уч ачылмаган егетләргә шундый булырга тиешле, кызны табарга. Тормыш итәр өчен шундый кыз кирәк. Ничек кирәк? Менә мин бит техникумда эшләдем. Беләсеңме? Минем тәрәзәдән күренеп торалар, и, алмагачка төпләрен казырга чыгаралар кызларны. Минем янга җегетләр керәләр, и, әйтә дим. Моны карагыз, кызларны санагыз, сайлагыз шушында. Рәте белән басканнар, кирәк белән казып баралар. Берсе ут чыгарып казып бара. Икенчесе Артта кала бит инде аның алды. Хәзер керәген эстри дә китә, тегендә икенче яры китә, тегендә бара. Тегендә артта калды бу, тегендә алга киткәннәргә. Моны мин әйтәм, күрәсең, бу кыздан бер вакытта да булмый бер нәрсә дә. Сез карагыз, эшләгән чагында. Шулай ия, беләсеңме? Карап торасың, эшләми ул. Эшләми. Ул анда бөтенләй дә эшләми. Керәген эстерәп йөри ул шулай иттереп. Менә шул. Шуның өчен инде кызларны сайлаган чагында натуральный булырга тиешле. Буянган белә буянганы алырга кирәкми. Тагын бер кыз белән танышкан чагында, әлбәттә, кызларның ярата торган кызыңның кулын да тотасы килми, куркыныч. Жәллисең. Яласың. Яласың, жәллисең. Ярата торган кызың шулай яласың да, жәллисең дә. Ә инде теге мондый кызларның да анда кочаклыйсың да, кысасың да, анда теләсә чәтәсең син аны. Да. Ул шундый, анага иләнергә ярамый. Ә кызлар ничә диләр? Кызларга кирәк э, гармун уйнап, чәчне кырыйга ебәреп, галстук интәлләре. Э, шундый шарлатан кыз кирәк, егет кирәк башта егетләргә, кызларга. Вот. Инде нәрсә диләр? Кызыкмагыз егетләрнең не ефәк шарфларына ди. Ефәк шарфларны аркылы тыркылып куеп, менә шундый кызыкмагыз ди. Ә егетләргә кирәк, менә карап торасың шул кызны. Ул скромный гына, тыныч кына, аның киемен карыйсың, матур гына, кына чиста гына киенгән, анда кирәк мода, мода дигән нәрсә кирәкми егетләргә. Егетләргә кирәк менә һәр хәзерге вакытта бөтенләй ачык. Ну ничек итеп аласың син хәзер кырсакларын, муеннарын ачкан кызны нигә? Ә бит шәригать тә безнең хәзер егетләр Әлбәттә, шәригать ябыла тиеш. Нәрсә күренмәскә тиеш. Аның тәнен үзенең ире генә күрергә тиеш ул да кырсакларын, ниләрен. Ну ничек аласың ул егет ул кызны кияүгә хәзер? Менә шуның өчен егетләргә бик сак булу тиешле. Да, теге ул үләнү түгел, сүләнү.

Ничек ни сашлыйс? Потому что ул тигезләнгән, күрмәгән. Күп йөрергә дә кирәкми. Күп йөреп, кочаклашып, нитеп үздерсәң, ул синең все бетте, аның мәхәббәт бетә ул, анда юк ул. Ни өчен әүвәле күрсәтмәгәннәр? Карагыз әле, күрсәтмәгәннәр. Бер өйләнгәнчә алар бит берсен-берсе яхшы иттереп, косаклан дигән күргәннәр. Нигә кияү келәтенә кергәчтен генә? Менә өйләнгәчтем, үзен генә калдыра. Ни өчен кабердә дә әйтә? Әгәр дә сорауны бир алсаң, Раббың кем? Раббым Алла. Динең кем? Динем Ислам дины. Пәйгамбәрең кем? Пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям ди. Беләсеңме? Ә бу нәрсә ди хәзер? Керамикатин фәрештәләре. Нәрсә диләр? Яшь кияүләр шикелле йоклагыз ди. Яшь кияүнең җыклаганын сез беләсезме? Ул инде алдан җыклаган булсаң, син бер нинди яшь кияү булмый була алмый ул. Вот. Менә шуның өчен, шуның өчен кызларга, ә егетләргә кызларны сайлар өчен бик тә э, ни кирәк, э, сак булырга тиешле. Тагын бер икенче бер нәрсә. Ата-аналы, Шәригать шәригатьтә үскән, шәригатьтә үскән, шәригать кендә үскән җегетне кызны алырга кирәк. Әти әнисе, әби бабасы булса тагы да яхшы. Тагы да бик хәерле. Бер генә кыз булса, атасына, әнкәсенә бер генә кыз булса, ул инде кызым дип тора. Кызым ул кызы гына аның, беләсеңме? Ә инде күп кызлар, хәтта кадер малайлар, ә кызлар әз инде. Күп кызлар булса, ул кечкенә кызга, зур кызга ләгә, әлбәттә. Кечкенә кызга ләкми, ана ганагы тигендә ниләре бар, тигелән эшләп торалар. Вот. Ничек җырда да бар бит. Тигене. Сеңлесеннән, әй, апасыннан матур сеңлесе ди. Кара әле син аны. Ике булгачтан апасы үлсә сеңлесен алырга тырыша бит әле ул. Апасыннан матур сеңлесе ди. Значит, аны кызыга ул сеңлесенә. Вот. Менә шуның өчен мөмкин хәлдә тырышырга, шундыйны берәр кенә кыз булса, вот әйбәт. Яннарсың олы кыз, олы кыз инде, олы булса тагы да яхшы балалары, башкалары түбәнрәк булган булса, олы кыз булса, анага ул эшкә бик шәм була ул. Әйтәм бит, әти-әниле булсага тиешле. Мөмкин чагы әллә, мөмкин чагына. Хәзерге вакытта әтиләр үлеп киткән, әнкәс, бер әнкәсе белән үсә ул. Нәрсә тәрбия ала ул? Әбисендә булса бик яхшы. Вот, дин, шәригать юлы белән булган йорттан алу хәерле. Менә хәзерге вакытта нишлиләр? Мөхәммәдиягә кызлар җыелалар. Нәстәгә җыелалар. Бар хәзер мин ишеткәнемдә бар, кызлар Мөхәммәдиягә баралар. Беләсеңме? Ул бәлкем ни өчен бара? Шуннан хәерле җегеткә чыкмам микән диде бара. Ә марҗалар нишли? Марҗа кызлары белән әгәр җитсәң, ул уйлап та тормый. Пошли домой ко мне ди. Пошли. Әнә алып керә дә әнкәсе янга. Әнкәсе карый, әһә, бу җегет шуңка. Беләбез шундый матур җегетләрне, марҗа кызларына әйләнгәч кенә харап булганнарын. Беләсең, никахларында да булганыбыз бар. Нәрсә ди? Мәтем, син ди, дочка, бу татарчукны ычкындырма ди. Татар чук ычкындырма ди. Ничек белә, көлеп тора ул шул татар кызы. Ничек мына хәтер карагыз. Да, менә дигән җегетләр юк кына марҗан алалар да үзләр харап булалар. Аны карап дурас, мәхәббәткә монкай килешми дибез бит. Мына ир шул хәтле инде, хатыны берникә тормый. Аның мәхәббәт. Хатыны менә удалай, беләсең митен, ире бер тингә тормый. Менә шуның өчен безгә әткәй әйтелгән нәрсә без егетләр чагында шулай сорашады, әйтеп утырды. Малайлар, хатыныгыз үзегездән ким булсын. Ничек тә ким булсын. Гыйлемлек бу ягыннан да, матурлык ягыннан да, һөнәр ягыннан да, бөтен яктан үзеңнән ким булсын. Хатының. Шул вакытта сине ул нитеп тора. Да, ылыклап тора ул сине, син дип тора. Ә болай инде хатыны үз алуы булган кеше инде нәрсә әйтә әле хәзер? Плевал мин сиңа ди. Мин сине акчаны күп эшлим ди. Матур хатын үзеңнеке генә түгел. Ул ип, икеле, аның иптәшләре күп була. Матур хатынның. Шуның өчен матурлыкта түгел, монда ни? Ә, ту, чын матурлык бит ул туйда гына матур диләр. Һәм болай матурлык белән килми ул. Кызларга инде әлбәттә алар яраталар, бик шундый удалу егетне яраталар. Тыныч кына торган, матур гына, сабыр гына торган егетне алар яратмыйлар. Гармунчы булсын ярың, гармуннар тәлдә бит, шундый җыр бар бит инде. Гармунчының буыннары даимса мәхәббәт аның диди. Вот. Менә шуның өчен егетләргә мөмкин хәтле бер өйләнгәнчә каушамаска кирәк. Күрергә, белергә, безнең нигә әнкәйнең мәрхүм әйткән сүзе бар ие. Кара, күр, бел, күреш, сөйләш, весь барында инде. Аңнаш син аның белән. Инде булды икән, все бетте, больше син анда ни булырга тиешле. Өйләнгәнчә шубырны эшне эшләргә тиешле. Бу егетләр хәзерге вакытта Э, да, мин кызларга әйтәдер идем, күп анда миндә кызлар булды. Тәмәке тарта икән, Арак эчә икән, синең янга килә икән, син аны принимать итмә, ул егетне. Ник? Арак эчте икән, ул үз акылы белән килә алмый. Ул килә шушы аракы шәйтан ияртеп килә аны. Арак эчкәнгә барма син. Кызларга шулай дидерим. Барма. Әгәр дә сугышып йөри икән ул егет, ул сиңа да сугырга күп алмый. Кияүгә чыкты икән, ул сиңа сукты икән, кыйнады икән, син бу эшне торманың белән ник? Ул до поры до время, мына башыңа суга да башың миңгери. Шул миңгерәгән баш белән син теге дөньяда китеп барырга мөмкин. Кемдер кулды кичетә торган була егетләрнең. Вот. Аның куллары түке кыйнашырга гына тырыша ул. Кыйнашма гына кели ул. Да. Ә егетләр инде шундый скромный булырга тиешле. Да. Ә кызлар туры сайлыйлар бит егетләрне. Кызлар сайлыйлар егетләрне. Менә егетләр сез шул шушыларны да бездән әзер үткән инде. Да. Инде актыгын әйтәм, әйдә өйләнгәчтән әйтә, хатыныңның күзен ялтыратма ди. Хатыныңның күзен ялтыратма. Ни өчен мына хәзер кеше килә йортка, өйләнгәч шулай шулай кала бит аны. Ире алдыннан чыгып, ир, иреннән алда тыр тыр тыр тыр тыр тыр сөйли торган була. Бу нинди хатын? Иренең алдына чыга ул да, мына ир кеше янга ир кеше килгән икән, нәрсәгә эше бар аның анда ул хатынның анда синең янга чыгарга? Менә шуның өчен кызларны шул вакытта сайларга кирәк. Белдеңме? Әгәр Рузаилә, аны син инде нишләйм белсең, э, рәт алмыйсың син аны. Ну, кызлар хәзер нишлиләр? Хәзер кызлар кини китте. Ирләрне бер тингә дә куймыйлар. Өйләнгән чагында әлбәттә бик тә бик тә сайларга тиешле. Сайлага, матурын сайлага дип әйтмим, акыллыны. Вот. Матурлык Да, туйда кирәк. Туйга баргачтын туйда әш иләмсез хни булса, мына бит туйда да утырабыз инде. Ире бер тингә дә тормый, хатыны шул хәлдә була. Хатыны бу иргә ярамый да шикелле инде ул хатын. Ат мәхәббәт бар, белдеңме? Мәхәббәт юк ул. Мәхәббәт бар, нәрсә бар мәхәббәт? Килешү, Бер-береңә яраклашу. Характеры мисашный диде, менә характерләр сүлә. Да, кыз хатын инде менә туйда утырган чагында, никах уккан чагында, бар шундый хатыннар, менә ябышкан ул иргә. Ябышкан ул. Ул иренә биреп бара. Менә башта иренә бирә. Тигенә ашнап киләләр икән, он иренә бирә. Тигенә бирәләр икән, иренә бирә. Син тә менә ир яклы була кели. Ә кайсы егетләр бар, бу дилдә тоткан моны ул хатынны, ул кызны. Беләсеңме? Ул кызган, нишләмә генә кил инде, ана бирмә кели. Ул сиңа истән ала инде шулай иттереп. Ул син инде дайла бала, син аның кыл буласың хәзер, сиңа бирә башлагачтан. Менә шуның өчен кыз хатын нәрсә ир ирлеген итте, барып көтмә типте дип әйтте ди бер хатын. Вот. Ә, ир ир урында, хатын хатын урында булырга тиеш. Шуның өчен кыз хатын өйләнгән чагында егетләргә каты-каты сүз әйтергә кирәк. Кызга каты-каты сүз әйтергә кирәк. Ни өчен? Ул бит әйтелгән шундый нәрсә. Кеше белән дуслашасың килгән чагында башта әрләш ди. Башта әрләш ия куша. Әһә, әрләш әйтә. Нәрсә була моның монда? Хәт менә син сайла инде. Гнуа куып җөрим ул. Ә кыскат кызларга да шулай әйтергә тиешле. Ачулан да, үпкәләт тә үзен терлесен эшлә. Шул вакытта ул, әһә, сизә, ул туры сизә, ул туры акыллы кыз, акыллы сизә. Да, җыртта ул тәрбияле үсмәгән булса, син аны тәрбияли алмыйсың. Тәрбияли, тәрбияли җыртта кирәк. Менә хәзер кызлар беркемдә ул әйтәбез урамда ул кызлар. Ул кемнәр соң? Ул безнең кызлар бит. Безнең кызның кызлары хәзер. Менә шулай штансыз да торучы кызлар, җырлыйчы кызлар. Ник өйдә тәрбия булмаган аркасында шулай килә. Муз артыннан куалыйлар икән, да, синең музалыкка шундый кызларга бармай инде уже. Син аны ирнән натуральный кыз булырга тиешле менә егетләр, беләсезме? Натуральный. Ирнен дә буямаган, кашын да буямаган, тишен дә итмәгән. шундый матур, үз матуры белән матур булырга тиешле. Менә әйтәм бит мисал, менә күпме кызлар бар чагында, син кара, кайсының фотокарточкасы ошый аның, кайсының походкасы ошамый аның, менә егетләргә. Беләбез бит инде ни икәнен. Ул кайсы бик матур чибеттереп кенә йөри шул катлы. Быкырдыкта аның аягына бер быкырдык та тимәгән була. Аның киеме шул хәле чиста була. Беләсеңме, ул быкырыкта да майчы шикелле генә йөри ул уңган кыз. Аның бөтен нәрсәсе, аннары тиң, да, кызлар ялып тормыйлар хәзер. Алып керәләр өенә, инап күргәч, син туп-туры кара. Анда гөлләр бар тәрәзә төбендә. Тәрәзә гөлләрдә тузан бар монда, юкмы? Гөлдә тузан бармы, юк монда сиңа. Кызлар йортында гөлләрдә тузан булырга тиеш түгел. Ул чиста торга тиеш, әнкесенә тапшырга тиеш түгел ул. Да, искен дә матур итеп кия торган булырга тиеш. Да. Баралар, апкрәләр, кияүне күрсәтәләр, кызлар, кызлар ялмый, кызлар үзләре алар дигәндә бармый, синең янга. Ә сине алып керә. Апайта үзенә күрсәтә. Менә шуның өчен егетләргә иң беренче арак эчмәскә кирәк, тәмәке тартмаска кирәк, тәмле генә матур гына ис үзенә килеп торган кирәк, аккуратный гына матур гына музыкасыз гына матур гына киенергә кирәк. Кызлар туры сайлыйлар, аларга туры аны акыллы кыз сайлый ул, нине егетләрне. Вот. Эшчән бул, матур бул, эчми бул, сугышып йөрми бул, укыган бул. Хәзерге вакытта әйтәләр анда, Кул Шәрифтә укучы, әни кызлар, э, аның

Кыздан сораган. Китә инде теге кыз, ни, ир, хатын инде. Да. Хәзер кыз әйтә, ә ниде, ни, тартмасы кая ди. Белдем бит мин шуны. Балдакның тартмасын да сорый хәзер теге ир киткән чагында. Саран. Менә беләсеңме, саран. Менә шуның өчен саран да булмаска кирәк. Кызларга бит ичлек тәшмә кирәк. Әлбәттә, без кинога да алып керәдер идек, әйдәгез дигән идек кинога. Кинога керәсең. Әйтәм бит мин сезгә, туп-тур әйтәм. Менә йөрәк кылт-кылт-кылт итеп тора, яраткан нигә тотынасы килми. Куркыныч. Вакыт җиткәч, өйләнүнең чиге иң актык чиге 27. 24-25 килә гүләнергә. Шул вакытта өйләнергә тиешле кеше. Да. Өйләнү түгел ул сөйләни дигәннәр, әлбәттә. Менә ул бит син әйт, ят кеше булса, минем бер нәрсәм юк диген. Синең бар, бөтен нәрсәң бар анда, әйтегез. Дыртың да бар, тырга да бар анда, ни дә бар анда. Бер нәрсәм, менә мин өскә кигән киемем, менә яратам мин шушылай мине яратасың диген. Вот ул нәрсә ди анда. Әй, син булма. Нәрсә дип әйткәннәр бит анда. Кияүгә чыга икән, әтисе әйтә икән, аның идәне дә җир бит ди. Егетнең идәне дә җир дигән. Ә бу кыз нәрсә дигән? Егете егет булсын, идәне егет булсын, э, җир булсын дигән. Ә бабай нәрсә дигән? Егете егет булгач, аның идәне дә җир булмый дигән. Белдеңме? Менә шуның өчен да өйләнгәнче һәрбер нәрсә кирәк да. Шуны инде тиеш инде. Ә менә егетләр беренче мәртәбә хатын исенә менгән чагында дога бар. Дога укып менәле кирәк. Ә син исерек килеш хатын исенә менсәң дә, шуннан синең хәзер бала булса да, ул нитәдән яралган була хәзер? Ә үзе бисмилләсе бит яралган ул. Ни өчен әйтәбез хәзер явыз балалар, начар балалар, нәрсәдән бит алар? Ә үзе бисмилләсе яралган. Менә шуның өчен дин юлындагы егетләр, алар һәрберсе шуны эзлиләр хәзер. Намаз, намаз укый торган. Аннары кыз хатынга сине әйтеп тә булмый, син ник намаз укымыйсың дип. Алар айга 10 көн аның ярамый торган намаз укымый торган вакытлары күп. Ураза тотмый торган вакытлары күп. Егетләргә инде мөмкин хәтле шундый тынычрак кызны алырга кирәк. Тынычрак семьяда үскәнне. Ул нисә диләр шундый ни бар бит. Үги бала асырасаң, авызың бирнең кан булыр дигән. Үги бузау, игез үги үксез бузау асырасаң, авызың булыр май булыр дигәннәр. Менә шуның өчен әти-әниледә, әти-әнидә кыз, ул бит аның әтисе, әнкәс, ә ул түгел тагы әти-әниле. Та, ни ди, әти тагы исереп кайтканмын дип әйтә торган кыз булса, әтисе исереп кайта торган булса, кызан шул семьяда ул үссә, әнкәсеннән сораса, әти тагы исереп кайтканмы диди, сораса, ул нинди кыз була хәзер? Нинди семьяда үсә торган була ул? Хәзерге вакытта дин шәригать ачылды, әтисе намаз укыймы? Укый, әлхәмдулилла шөкер. Намазга мәчеткә йөри, моның кызы бар, шул кызны алырга кирәк аны. Шуны карарга кирәк. Әүвәл вакытта э, мондый клубларда, ниләрдә хәзер таныша торган клублар да бар. Алай эшләмәгәннәр, әти-әниләре килешкәннәр. Ә бит никахка барабыз да, әтисенә сорыйбыз, син ризамы кызыңны фәләнгә бирергә? Ә син ризамы, фәләннең кызын үзеңнең малаеңа алырга дип әйтеп? Әл малайларны, кыз белән малайны турында рык ни юк, сүз юк. Алар инде килешкән булырга тиешләр. Аталардан сорыйсың. Менә шуның өчен егетләргә, егетләр сез дип әйтәм, өйләнгән чагында сак булыгыз шулай. Теге теннә җиргән егетләргә матур кызлар табыла дип җырлыйлармы? Үзләргә җырлармы ул җырлар? Егетләрнең ялкаулары кояш башка ятып җырлый, егетләрнең ялкавы ди. Да, мына шул кирәк. Кояш бугачтан ятып җырлый, иртә белән таң атканда ул тырып баскан. Ә теге хәзер төн буе җырлый да, кояш тизлек күтен кыздырган чагында шунда гына тора. Вот. Мына кызларның да шулай, егетләрнең шулай. Менә шуның өчен безгә, егетләр, сезгә инде әйтмәк телим, мөмкин хәтле өйләнү түгел сүлән, тагы бер кат әйтәм, бер өйләнгәчтен тагы аерылырга юк. Карарга кирәк, белергә кирәк, аңлашырга кирәк, сөйләшергә кирәк. Вот. Әйтәм бит, күңелендә бозып кара син аны, алай дитеп кара, булай дитеп кара, сине чеметеп кара, төрле яктан тартып кара ул мине. Вот. Менә шундый вакытта гына хатын алу ни кирәк, киндә батманың кирәк дигәннәр. Хатын моңа ни кирәк? Кунда батманың кирәк. Вот. Менә шуның өчен хатын башта ул була, башта әти ди, аннары әпи ди, менә шулай иттереп килә ул, аннары әти акча ди, шулай бер сатыннан берсе балалар туа бара. Вот. Менә шул хатын инде шундый семьяда булса, әтис әтиең кайткачтан акча сораган вакытта да нәрсә әйтәләр, әтиеңнән сора. Менә шундый семья кирәк. Әнкәсе бин, ә хәзерге вакытта нәрсә кала? Кызларны, малайларны әти, әнкәләр яклый. Әнкәләр яклый. Син аны кара, семьясын да кара, йортын да кара, әйтәм бит инде. Нинди семьяда үскән, шуны тыңнардан карарга кирәк. Инде гыйлемлек дигән чагында, әлбәттә, хәзер институтны бетерәләр. Син дә бетерәсең, мин дә бетерәбсең. Вот егет тә бетерә, кыз да бетерә. Беләбез бик яхшы, эштә булганнарның да, анда начальство белән булганнарның да, шуның өчен сак булу тиешле. Үзегез ничек өйләндегез, Фәгер абый? Үзем өйләндем шулай, нигә, бардым, армиядән кайттым, армиядән кайткачтын, аякка итек кирәгие, өскә тун кирәгие, киттем, әйттеләр, монда бабай килеп йөри, Бабай киттем аның белән утырып, сәс капка. Сәс капка бардым, кызны күрдем. Да, минем белән бергә укыган кыз инде ул, 29 елга. Күрдем, карап торам, ничава гына, әйбәт кенә. Әтисе намаз укый, әнкәсе намаз укый. Минем инде ул вакытта намаз укыйдыр инде. Намаз укыйлар, тәртипле генә. Да, икенче кыз Беренче түгел, беренче тә чабып киткән. Кичкенә сыңнысы бар. Вот. И хәзер ат белән утырып кайттык монда, ул да килде монда. Вот. Тире тияп килде инде баба янда. Шуннан э, күрдем инде, барган да, җиргән дә, нишкән дә, нишкән дә баш күренде. Нормаль, э, аккурат ярый торган гына кыз. Хәзер шуннан вакыт җитте, эшкә, эшкә, бигать әткәй миңа әйтә, нәрсә ди, Улым ди өйләнергә кирәк ди. Ярый шул дидем. Ну мин әйтәм минем солдаттан кайткан бер нәмәстәм дә юк. Бар да булыр ди. Хәзер кемне алырга? Мына язган, мына шуның Гыйматтинның кызын алырга, мына шуны шуны. Ва мәтәм бик яхшы. Ничә булса, мәтәм мин бит әйбер юк әле, Бер нәрсә кирәкми, бар да булыр иншалла. Шул. Шул әйттем дә, ат белә киттем дә, тегендә сөйләштек тә, нидән, сәс каптан утырттым да кайттым. Баҗайларга, баҗайлар белән сөйләшкән, бабайлар баҗайлар кергән. Вот. Баҗайлардан алдым да кайттым. Алып кайттым да, ни Хафиз Мулла бабайны алып мендек тә, никах хукыдык. Все, ызбада кичкенә, кысрыкта, семья дә күп. Шунда алып кайттым. Риза булды. Вот. Да. Анда ике энекәш тә бар, чирнекәш тә бар. Да, әти-әни дә бар. Да, шунда бит инде кызба да кечкенә. Нишләргә кала? Анда артта бергә бер нәрсәрәк кенә бер карават куярлык кына әти ясап куйган инде. Малай кайткач та өйләндереп шунда үтермен диде. Шунда кереп ятабыз хәзер. Кечкенә генә анда шуның да шикелле пич ясап куйган инде. Кызу яккачтан шулай. Вот шунда өйләндем дә. Да, әлхәмдулиллаһ шикелле яшәдек. Вот. Өч бала булды. Әчесе дә укыдылар. Инде ызба да зур булды. И кенәйдек тә, семьяләр дә әзәйде. Тордык, яшәдек. 70 яшенә җитте дә, вот, вафат булды. Ә мин моны яшим әле шулай иттереп. Сугышу юк, әрләшү юк, намаз уку бар, ураза тоту бар. Ураза безнең 100% тиюдә, һәр вакытта хәзер дә 100% ураза тотучы. Вот. Шулай итеп, дисәң, ул Бабай да, әби дә алар укыган ниләр, шундый инде теге заманда ук безнең әткәйләр белән бергә җөргән булганнар ла, җулда, теге вакытларда ук инде, әти әниле белгән нәстә. Вәт алар риза булды, мин әйттем, үлгән чагында, намаз укыйсыңмы дидем, бабай әйтте, намаз укый белми, ну рәтерсең диде, рәттем мин аны намаз укырга. Менә шулай. Безнең үләнең бабайларның шулай. Әүвәле без күбиек, без яшьләр малайлар чагында күп сорый идем, сорый идем. Бабай ничек үләнең диде. Вот ничек үләнең син бабай? Бел. Вот. Менә әлбәттә тикшерергә кирәк. Халкын нинанда анда халыксызларны тесе башы шагачтан сөйләшү шагачтан инде күп нитәргә тиеш түгел. Менә шул. Хәзер вакытта эчә торган да кызлар да тәмәке тарталар, андыйларны алып булмый, әлбәттә. Мәдрәсә дидем бит мен сезгә. Сезгә егетләргә мәдрәсә, ана син мәдрәсәдә йөрисең, шул мәдрәсәдә сиңа сиңа табарга шуннан мәдрәсәдән кыз. Синнән менә бәхетле яшәр өчен аерылмыйча инде ул синнән яшьрәк булсынмы ул, тагын нинди яклары? Юк, бик яшь ярамый. Шундый макаль бар. Асын да әйтим инде улы бугачтан макаль бар. Карт куенында ди. Камчы, камчы бар, камчысыннан яшь тама ди. Карт куенында камчы бар, камчысыннан яшь тама. Яшь куенында камчы бар, камчысыннан бал тама ди. Карт куеныннан яшь тама, ник җылый, юк анага потребность җитми. Яшь куйныннан бал тама, аның куй, бер яшьнең куйнында бал таманың тулкады тәмне. Белдеңме? Вот менә шул. Шуның өчен ара 3-4 граммису 5 яшь булырга тиешле, түгел яшьрәк, яшьрәк. Яшьрәк булырга тиешле. Инде бик тә ни булса, карткаеп калсаң, син дә өйләнмәгән булсаң, ул да китмәгән булса, инде бер яшь булса да ни да, кыз хатыннар болай да тиз картаялар алар. Менә шуның өчен бер 3-4 яшькә яшьрәк. Бик удалый булмасын, белегез шушыны. Кыз, бик артык удалый уңган никяһ булмасын. Әйтәм бит, Рам ит мин сиңа. Плевал мин сиңа, ди ул аннары әйтә, беләсең, мин синнән зарплатаны күп алам, ди. Ул китә, секретарша да, ни дә була ул анда, ул тегендә, начальство янында да йөри торган була ул тегендә. Бик артык нигә дә китә торган. Скромныйрак кына булсын. Скромныйрак кына. Эше дә шундыйрак кына булсын. Икең дә бер һөнәрдә булсаң, тагы да яхшы. Дикең дә бер һөнәрдә булсын. Да, инде шул дип әйткән зур сүз, әлбәттә, мин нидә авылдан алып кайткачтан беркем дә чыгарып хөкүмәттә эшләтмәдем. Бала таптың, балаңны үстер дидем, синең 70-тән кәңне мин эшләп кайтам үзем дидем, миксар яр эшләдем. Менә шул. Шәригатьнең хөкме шулай, балаларны карарга, балаларны үстергә тиеш була ул. Дисатка, яслегә бирмичә генә үстерделәр. Баралар тәртипле, тәмәк тартмый. Ә? Детсад бар инде. Бар, ник булмасын? Детсад бар, ясле бар, бөтен нәрсә бар. Баланы үзең үзең кара, үзең үстер дидем, шул гына. Мин чыгып китәм. Минем үз гомеремдә менә бабай, мин бабай шулай булдым, 80 гә иттем. Эштән кайттым, кулым юдым, утырдым, готовига ашадым, эчтем, туйдым да, амин иттем дә, тордым да киттем. Все, мин белмим башка бер нәрсә. Мин беләм Түркестан нәрсә, әйтегез дин. Нәрсә юк, барын да алып кайтып биргә куйган. Ул иде, как, ничекелле. Нәрсә яшәдек без? Карап торды, балаларын үстерде, балан садика бармады, дигә яслегә илтмәдек, үзе үстерде шуннан, мәктәпкә генә илттек, җибардылар мәктәпкә генә. Вот, инде бу нигә кермәсен, мактан үзеннән да. Мин әйтте, мин аны синең 70 тән кән булай да эшлим мин аны. Кертмәдем, яшьтән үк кертмәдем эшкә. Әти әни бар, әти әнине кара дидем. Да. Әти әнине карага тиеш. Армиядә җиргән чагында, менә мин үземнән әйтәм хәзер, җиттем әле вакыт. Армиядә җиргән вакытта, мин шунда пуста торганда әйтә дидем, кайт качтын, илән гәчтен, иләнәм шундыйга әти әнине карый торганга.

Аның кулында. Бер кем дә ир кеше кесәсендә бөтен акчасын тиеп йөрми. Менә шулай булган. Менә бер вакытны хатыны динле булган, ире динсез булган. Ире кайта икән дә акчаны саулама. Ире кайта икән дә акчаны бирә икән. Мәле алып куя шушындый ди. Иткән акчаны. Теге бисмилла рахман рахим ди дә, сындыкка салып куя. Сындыкамын да кая салып куя. Бу карап тора, кара инде. Акча кирәк булгач чагында, акча бир әле ди. Бисмилла рахман рахим ди дә, сындыктан алып бирә. Тукта әле, мин моны кызык итеп тим әле ди. Ире, динсез бит ул. Ну вот. Бисмилла рахман рахим дип куйган урынын күрә дә, Бу юк күрмәгән чагында бу акчаны ала да, хәзер анда каядыр куям инде, ничедер анда тагында, на акча юк бит инде анда, сырый. Минем ди, теге акчаны алып бир әле ди. Хатын бисмилла рахман рахим ди дә, сындыкка тыгыла да шуны алып бирә акчаны. Ай Алла, нәрсә булды бу? Белдеңме? Менә шуннан соң иманга килә ул. Бисмилла рахман рахим. Менә һәр вакытта шушы сүзне әйткән. Шуны ала да бирә шуннан алып акчаны. Ул бит аны ал ди ул акчаны. Вот, менә шуның өчен бу кыз хатын саклый. Ул кыз хатын ничек әйтелгән Коръәндә дә, нидә дә, йортның хуҗасы кыз хатын. Малыңны ул туздырга тиеш түгел. Малың туздырга тиеш түгел. Нәрсә барың гына шул кыз хатын да әйтәләр инде. Э, Тау саба шылтырамый булмый диләр. Тагын бер нәмәстә, әгәр дә синең кыз хатын бер сүзеңә биш сүз әйтсә, бер сүзеңә биш сүз әйтсә, да, ул монда инде тавыш чыга. Берең сабыр итәргә тиешле. Да, мин үзем дә кызу кеше идем. Кызу кеше. Ул сабыр иде. Дәшми, дәшми, все бетте. Дәшми, үтә дә китә. Вот шул. Менә шуның өчен ике кызу яна, Ике кызу. Икесе дә кызу булса. Икесе дә сабыр булса, ул тагын әле бераз генә ничәүңә. Арада берсе йомшак бул, ни булга, сабыр булга тиешле. Аннары тагы бер нәмәстә бар. Кошсыңны. Тагы бер нәмәстә. Береңнән берең өйләнгәнчүк яшермәскә кирәк. Ат идак. Өйдә кемең бар синең? Әниең бар, әбиең бар, бабаң бар анда, кемең бар анда, тагы кемең бар анда. Вот. Менә кызлар нишли алар инде? Килгәндә килә, аннан соң бергә ятасыңмы? Бергә яткачтан сиңа пыш-пыш-пыш-пыш-пыш-пыш синең колагыңа шилә сөйли әле ул. Шилә сөйли әле. Аннан соң аерылышуга булгачтан, яраткан хатын кыйнала, сугыла, нишли, синнән китми ул. Китә торган китәм дигән хатынны, мына эрмәгән урындыкка утырт син аны. Беләсеңме? Эрмичә утырт шундыкны. Менә у китә. Утырмый ул. Аны син тырта алмыйсың. Анага син ялынма. Китте икән, әниләргә барыйм әле ди. Китә ул. Аннан син барып алырга тиеш буласың. Юк, үзе китте икән, үзе кайтырга тиеш ул. Барып алма. Ачуланып китте икән ул анда, барып алма син аны. Телисең икән, әйдә кайтасың, кайтмыйсың икән, ихтияр.

Мөхәббәт шул гына, ир белән хатын өйләнешкәч тен нишли, бернә-бер яраклашу. Яраклаша. Тигенең сүзе дә күтәрә, буның сүзен дә күтәрә, яраклашалар алар шулай, беләсең син шуны. Менә шул мөхәббәт сиңа. Юк, менә бит кеше берсе берсез тора алмый бу тул теге, аның турында гел уйлый, нитү бу. Да, да, да, да, ансы, ансы да, ансы да бар. Ансыны да уйлый, шулай уйлый. Ничек без Аллаһ Тәгаләне шулай уйлап йөрибез, шуның шикелле ул кызында шулай. Ул күңел шунага бара инде. Ана бит язылган бит инде. Нигә әйдәлгә дару бар диләр, мәхәббәткә бар микән дигәннәр. Мәхәббәткә дару да юк анага, вот шулай да. Юкалда. Мин сиңа әйттем бит инде, фотографиясе, әгәр ошый икән, бу сиңа мәхәббәт инде сиңа ошаганы. Ошау юк, ошый. Нау мәхәббәт.

Кыз хатын тузган чагында син сабыр ит, син тузганда ул сабыр итсен. Әгәр дә синең сүзгә бер биш сүз әйтсә, тагы китә, китә, китә, китә, китте барды. Ни өчен әйткәнмен да? Ачулангач, утыр дигән. Утырып булмаса, ятып кит дигән. Тынычланырга. Вот шул. Лежачего не бьют ди. Бу эш әйтергә сүз калмый аның анда. Инде шул әрләшеп, талашып үскән семьядан кыз алырга тырышма шул инде анам. Матур семьядан алырга тырышырга кирәк. Тату семьядан. Аның кызы да тату була, инши да. Тагын бер нәрсә. Никахларны зур ясамаска кирәк. Никах мәҗлесендә, никах мәҗлесе булырга тиешле. Никах мәҗлесендә да әле тагын бер нәмәс тә бар. Хәзерге вакытта әйтәләр, кыз ниендә никах укытырга. Кызда. Да. Ну кызны үз йортында калдырмаска. Никах укыды икән, шунда ук алып китәргә кирәк аны. Син анда, да, алар жәллиләр кызны биреп җибәрергә. Ул егермегә, егерме бишкә хәлле яшәгән инде ул да, хәзер кызын биреп ибәрә, беркем дә нигә. Вот. Менә шуның өчен ник, никах мәҗлесе зур булга тиешле, әйбәтрәк кенә, теге яктан, бу яктан танышасың. Инде нәрсәгә кафеләрдә зур анда әллә нинди бөтен начальстволарны, әллә кемнәрне, әллә кемнәрне җыеп, нәрсә туйлар үткәрергә кирәк. Машиналарга анда унар-унбишәр машина җырып, кычкыртып җырырга нәрсәгә кирәк ул? Ярый тора алсаң. Тора алсаң ярый. Ә тора алмасаң, шул китте Алла әкбәр буш үлән алмыйсың. Та, егет вакытта әйтәләр безгә үләнгәчтен. Суккан килтәйне син диде. Кызга барсаң, кыз әйтә, үләнгән мин. Мин үзем шулай итеп әйтәм сиңа. Үләнгән мин. Әйгеш кызга барсаң, ул әйтә, син суккан килтәй инде ди. Вот аңна син шуны. Ну вот. Вот. Кыйган.
Вот. Менә Хайдар абый, катнаш никахларга ничек карыйсыз? Дип шикаятьләмәсә дә инде. Да, хәзерге вакытта мәхәббәт дилеп яратам мин аны диләр дә катнаш никахлар була. Да, марҗаларның иң начары татарларга ябыша. Ябыша. Марҗада иат юк. Иат юк, әйттем бит әле башта ук та. Ул әнкәсенә иятеп бара. Иятеп бара менә шушыны. Ялмый ул бер дә. Иятә дә кайта өенә. Әнкәсе әйтә анага карт карчык, карт марҗа. Кызым ди, бу татарчукны ычкындырмады ди. Ычкындырма ди. Ул нәрсә ди, ычкындырма. Менә шуны әйтә. Ул марҗа да иат юк диде бит инде. Әнкәң бирмәгәнне бирә ул, шуның белән ал ди ул. Дөресме? И шуның белән алды ул сине. И син шуның белән бәйләнәсең дә, шунага уже все, бетте анда хәзер. А, анда корсаклы да була, ниле дә була, а кая барасың? Үзен үзе вынуждать итә ул сине, беләсеңме? Алырга. Ул ни, ул ни тарала? Тарала хәзер, бала була да, тегесе чиркәүгә ди, бусы мәчеткә ди. Все, бетте. И аралыштык, аерылдык дигән сүз инде. Менә син хәзер өйләнгән кеше булып каласың. Хәзер барып кала син бер дә кияүгә китмәгән кыз янга. Әйттем бит, сугылган килтә, килтә диде. Менә шуның өчен катнахника мөмкин хәле тырышырга кирәк, бармаска. Да шәригать әйткән ул, ни диде, ни марҗаны алып иман итсәң. Хәзер вакытта ни марҗаны иман итәргә, татарны иман итеп булмый. Татар теле. Менә хәзер туйда күпме кеше бар, бер марҗа аркасында, бер урыс аркасында, бөтенесе урысча сөйли. Дин шуна кара, беләсеңме? Шуның аркасында андый нигә никватнак никаклар бер вакытта да булырга тиеш түгел. Мөмкин хәле андан җырак булган. Да балаларыбызга, балаларның балаларына дип әйтте, та кыяметкә андый эш белән шөгыльләнергә телибез инде. Аллаһ Тәгалә дин ислам юлында булсыннар диде. Ә бөтенләй алайса шул катнашниклыкка каршы торырга инде. Катнашниклыкны каршы торырга. Катнашник, мөмкин хәтле егетләр беләсезме? Катнашниклыктан. Да, ул марҗалар матур. Айтып торам, аларда иат юк. Ул сиңа асылына да ул теләсә нишли ул. Ва сине алды ул. Әйтә бит мисал. Әнкәң бирмәгәне бирә ул. Бирә ул, оныгы бернинди тормый. И сине бәйләп куя шуның белән. Бер кая бара алмыйсың.
Бәхетсез.
Бәхетсез, иң бәхетсезләр. Монда булды инде. Бер гызда монда булдылар инде монда. Дигән Советлар Союзында шундый ник шыр килеп чыкты. Дигән поп кызы мулла малаена чыгардылар. Поп кызы, мына монда буада шулай. Мына микәү ври монда, тагы берсен. Поп кызын мулла малаена бирделәр. Мулла малай поп кызын алды. Гомер буе яшәделәр, гомер буе урыс булдылар. Вот беләсең, да ул марҗа инде нигә татарча да белә. Ну бит анадан нәрсә чыгасың? Аның малайлары бар да урыс булдылар. урыслаша һәрберсе урыслаша белегез шуны хәзерге вакытта карагыз әле урысны татарчаны татар малай татарча белми урысча белә әбиеңнәр хәзер урысча беләләр ул җиңел ахрысы урысча ана телен бер вакытта онытырга ярамый яхшы ирән рус телен дигән һәм онытма үз телең тукай зәреев кайтып калдырмаган аны менә шуның өчен катнаш никахлардан әйтәм ятсыз кыздан ерак кач Ятсыз кыздан. Вот. Ятлысын шуны тәртипле шундый гына әйтеп торам. Терәгең кылт-кылт-кылт итеп торсын, анага урынмаска сүз кушарга да курк син анага. Барнап тикшер, кара. Син кара, ни кара, шаклысын кара. Шуннан соң ни син анага. Да, өйрәнергә вакыт җитә.